Без бүген 84 нче э, лицейда кунакта. Э, World Skills бәйгесенең муниципаль этабында беренче урын яулаган Йосыпова Айгел белән әңгәмә корырга килдек. Айгел безнең 8 сыйныф укучысы, шулай бит? Э, Айгел, без сине чын күңелебездән әлеге җиңүең белән котлыйбыз. Һәм сөйләп үз әле безгә, әлеге конкурсның максаты нидән гыйбарәт иде икән?
Бу чемпионат профессионал
профессионал укучыларны профессионал укучыларны үстерү һәм аларны җәлеп итү әйме җәлеп итү
максаты булды максатыннан оештырылды яхшы э, чемпионатта яшь чикләүләре бар идеме әйе без 14 яшьлек балалар
14 яшьтән алып, әйме? 14 яшьтән алып 16 яшькә кадәр. 16 яшькә кадәр кадәр
аралыгында балалар чыгыш ясый ала идең, шулай бит? Ага, яхшы. Ә мондый бәйгеләрдә моңа кадәр катнашканың бар идеме инде?
Әйе, бар иде. Катнашканың бар идеме? Димәк, бу синең беренче генә бәйгең һәм беренче генә җыюың түгел, шулай бит? Ага, яхшы. Э, чыгышыңны нинди темага э, һәм нинди телдә яктырттың? Сөйләп үз әле безгә темасы нинди иде? Темасы э, преподавание музыки в школе. Угу.
Ә нинди телдә чыгыш ясадың? Рус телендә чыгыш ясадым. Димәк, әле конкурс рус телендә бар, дәйме? Ә син юкка гына мәктәптә музыка укыту темасына чыгыш ясамагансыңдыр, шулай бит? Моның сәбәбе дә бардыр, бәлки. Үзең музыка белән, иҗат белән кызыксынасыңмы? Әйе, кызыксынам.
Ошый, әйме, шөгыльләнәсең? Ошый. Ага, яхшы.
Бәлки әле э, ниндидер сәнгать мәктәбенә дә йөрисеңдер түгәрәкләргә? Әйе, мин
мин җырлыйм, әзрәк кенә биим. Ага, димәк, син безнең иҗади кыз да әле, шулай бит? Ага, яхшы. Әлеге бәйгедә э, әзерләнгән вакытта, дип әйтик инде, әмма сине, сиңа кем дә булса булыштымы? Кем әзерләде сине бу бәйгегә? Мине а, педагог кили- килиятте а, әзерләнде. Педагогик көллият әзерләде, әйме, лицей исеменнән, лицей Лицей исеменнән. исеменнән әзерләде. Ага, яхшы.
Ә үзеңне шушы бәйгедә җиңәрмен дип уйлаган идеңме? Әйе, мин а, Уйладым. Уйлаган идең, яме?
Үз үзеңә шанган идең, шулай бит? Ага. Ә менә синнән дә яхшырак чыгыш ясаучылар бар идеме?
Тагын бер кыз булды, Диана исемле. Ул да беренче урын алды. Ул да беренче урын алды. Ә тагын нинди рәк темаларга чыгыш ясадылар әлеге проект кысасында? Чыгышлар шулай ук байтак булгандыр, әйме? Әйе, күп кенә чыгышлар булгандыр. Яхшы. Э, Киләчәктә дә мондый бәйгеләрдә катнашырга исәбең дә бармы? Әйе, бар.
Мин а, Әйе, бар. Бәлки тагын да берәр конкурс э, күренеп торадыр э, киләчәктә, юкмы? Мәктәп күләм бәйгеләр оештырыла торган конкурслар. Әйе. Димәк, синең әле алга таба да катнашырга исәбең дә бар шулай бит? Мгм, яхшы. Ә, менә мондый актив тормыш алып бару уку процессына э, комачауламыймы сине? Нинди билгеләргә белем аласың син? Мин э, дүртлегә укыйм. Дүртлегә һәм бишлегә укыйм. Дүртле һәм бишле билгеләрне укыйсың, әйме? Һәм димәк, барысына да җитешеп барасың. Менә бу э, конкурс бит инде, бу э, чемпионат Чаллы педагогия көллияте базасында оештырылды, шулай бит? Э, бәлки киләчәктә син дә нәкъ шунда укырга керерсең. Уйлап караганың булмадымы бу турыда? Уйлап караганы бар иде, ә, ләкин мин ә, бармыйм монда. Бармыйсың.
Бармыйм.
Башка уку йортын сайлаячаксың, шулай бит? Әйе. Әле билгелеме сиңа әле кем булырга теләгән? Э, нинди профессия сайлаячаксың?
Бүген әле юк, ләкин мин ә, Төрле профессияләрне карыйм. Пока син әле эзләнүдәйме? Әйе. Әлегә. Яхшы. Ә, э, тагын ниләр белән кызыксына икән Айгөл? Димәк, син җырлыйсың, биисең безнең. Әйе. Мәктәптән тыш конкурсларда катнашасың, шулай бит? Яхшы гына билгеләргә укыйсың. Һәм җит ядер дә иншалла бит. Яхшы, бик зур рәхмәт сиңа, Айгөл. Ә без сиңа киләчәктә дә уңышлар телибез.
Рәхмәт. У нас из двух